Beh, aha, näme etdiň onsoň? Öýüň erkegi. Uborkany etdim, konýeçna. Aýalyňa ýok diýip bolmaz-a, nä, se, dokuzsany janyň barmy? Senem öýlenende düşünersiň. Ýo-ýo-ýo-ýo-ýo-ýo. Şu wagtlykça ýeke özümem oňýan. Äý, on dördünji fewralyma ýetip gelýändir, dost. Oýlanyp begendirmek üçin. Seň ýaman erbet kömegiň gerek bolar rodnoý. Hä näme, bir özüň oňaryňokmy indi? Nädip begendiresiň gelýär? Näme isleýänini bir bilýäňmi oň? Hawa arada telefony öz jorasy bilen gürleşende gulagymy ildi how. A gyz nedawno mne pozwonila Sahra, poýdem s divçonkami on dördünji fewralda kafede oturmaga diýip. A ýa Net, moj lýubimy kaçok, krasawçik, muž, Selim, akitýa diýdim. Özüm bar, ýöne-möne kafe däl-de, bet lýuksowek.

Eý-we. Birinji gezek hiç ýeriň ýakman çaý demläňsoň nä, özüňe nösretdirin öýtýäňmi? Sen şu planyňy nädip etjegiňi düşündirsene maňa. Men bilýän bize kimiň kömek edip biljegini. Men kömek edip bilýän size, eger siz maňa kömek etseňiz. Näme isleýäň? Aýt. Maşyn, jaý, bar pulum sowaý. Puluň barmy ol seň? Olam dogry. Näme kömek gerek agam? Skaži? Karoç serediň. On dört fewralda bärsi polny kliýentden zabit bolýa. Men bolsa käbir sebäplerden ýaňa şolaň bir ýere gitmeli bolýanda. Kafeni bolsa kime goýjagym bilemok. Dym. Çynyň bilen biz ynam edip goýjakmy? Aý, ynam edibä goýamok. Başga alaç ýokda ýöne. Özüňiz oňarsaňyz. Mende size mugut çaky stol. Gürleşdikmi? Gürleşdik!

Gatowy! O näme diýmek? Siz taýar diýmek. Pih-pah kelläň işledäýow. Indi siz kuhny biznesiniň hemme syrlaryny bilýäňiz. Diýmek, men indi öz kafemi size goýup, arkaýyn gidip bilerin. Ýok! Ýok, Omar aga! Özüňize ynanyň! Ýok! Ýok, Omar aga! Gitme! Ynanyň, goşalar, ynanyň! Ynanyň! Ynanyň! Ýerine ýetirýäň-aý senem. Ýaman soňky döwür jögi bolaýypsyň-aý. Ýör men näme etmeligini bilýän. Ni-hao! Selim! Selim! Goýup git meni bärde! Durmuşyňy dowam et! Meni ýadyňdan çykarma! Ýuwaş bol, malçap! Ýaman soňky döwür nirwime degýäň-ä. Öe, Selim! Biziň pulumyzam-a ýok bulara töleg etmek üçin. Arkaýyn boluň, müşderi! Şengen strahow-kasy bilen hemme tölegleriňiz üpjün edilendir. Ä-ä! Onda bolýa. Ýörüň müşderi.

Bırcamı, bırcamı. Hazır geliyorum. Biz indi näme etmelini Merdan? Niwasmosno? Bilemok, men prosta bilemok. Olar gaty gaty kän. Biz häzir şuny alyp çykmasak, ol üçin taýýarlan sowgadymam edip bilmeýäs. Goşalar! Omar aga! Gurgun muňarmydy? Merdan film görýäňmi? Size näme öwredenimi ýadyňyzdan çykardyňyzmy? Ýok, biz ýöne. Siz, goşalar, meň şägirtlerim. Ýatlaň goşalar, size öwreden zatlarymy ýatlaň. Omar aga, ýok, gitme! Kafede telefonam a döwüldi, näme etmeli indi? Arkaýyn bol, men hem Medady resmi kepille strahowka etdim. Ýatlaň goşalar, ýatlaň! Dur, Omar aga, terk etme bizi! Podajdi, ötüýän Şamil! Ýatlaň goşalar, Ýatla. Omar aga. Gurletdäo megabaýdyňy toýa. Mmbeh. Aşak seret ýüzüň gaçypdyr. Bit nyşan. Wiý hawa. Hehe. Indi normalny. Hadi gidelim kardeşim.

Hany geldi? Salam, Mister Olya. My name is Cristiano Merdanio Mbappe La Messi. Salam. Wow. Görünme örän şat. Merdan, näde düşünmeli bu zatlara?

Hoş geldiň Meňijeňka. Sen gaty bet zat alyp gelipsiň şu gün. Hemişki ýaly. Gowy zadymam men. Spasibo. Ty tože klasno wygledýaş. Hanym we jenap, aýdyberiň. Pişimirdan. Iki şompul çorba, ýarym bedre palow, iki jam napitok, Etli kakmaç, soganly tort i napasledak nemnogo hlebuşka. Akylym, sen näme iýjek? Ýo, ýo, men iýmeýän. Men özüm saňa bişirip berjek. Palçiki obližiş prem.

Menem saňa sowgat taýýarladym. Çyndanam! S praznikom! Ýe-he-he-heý! Saňa dönük! He-he-he-he-he! Wee! Hakyky söýgi näme? Bu diňe bir owadan sözler däldir. Eýsem-kem, owadan hereketlerdir.